Wel dyma ni'n cario ymlaen gyda llyfr Gary Tryfan yn erbyn Dominus Gama, penod 7 i grombil y mynydd. Pam wyt ti'n aros yn fam, fan hyn yng nghanol y coed? A mae fod yn lle dda i guddio'r car siwr iawn. Cofio mae gwydre, rho'r strap rhwng dy sgwydda fel rydw i'n gwneud efo Raff ma, wele di? Be ti'n weld ar Raff? Yw twyllo nhw i gredu taw dringwyr ynni fe? Dim twyllo siwgwr, dringwyr fyddwn i toc! Wedi cloi'r car a roi'r allwedd yn saff yn ei boced, cychwynnodd Alec am y llecwedd, llechwedd, gan fras gamu'n egnïol rhwng y coed. Wedi iddo fynd beth ffordd, fe ddeallodd nad oedd yr eneth yn ei ddilyn a safodd. Be di'r gêm? gofynnodd. Pam na ddoi di yn dy flan? O, beth am Mister Tryfan? holodd hithe. Ddaw ef byth o hyd i'r car, Wedi iddo gael ei gwatsio man hyn, fe da fe ddim syniad ple i ddod i chwilio amdano ni. Y Gwitsen wirion, rydw i wedi trefnu gyfarfod a'n gilydd ar y groesffordd am ddeg o gloch. Tydd yn dy flan, rydyn ni'n mynd i gael golwg ar ar y llyn o'r pen yma i ni fedru deud wrth Gari sut le sy na. Er bod y graig a godai o'r llyn yn eu cuddio o olwg y plas, cadwodd y llanc i gysgod y coed gyhyd ag y gallai, gan gofio am y carl lliw hufen a welson nhw y noson gynt. Os cywir ei dybiaeth mae Lagonda'r gam oedd hwnnw, fe wyddai mai gore po hwyaf y byddai cyn rhoi gwybod i hwnnw ei bod hwy yma. Cyn ben fawr y dro fe gafodd ei wobr. Wedi dringo'r llethr mor uchel ag a medre nhw yng ngysgod y cod, anelodd Alec at ddarn creigiog yr ochr draw i damed o ddaear agored noeth. Paid â ruthro dim, rhybuddiodd ef ar eneth. Cerdd yn ara deg, fel tasen ni yma i fwynhau'r olygfa, neu er mwyn yr awyr iach. Wedi iddyn nhw groesi'r darn agored mor hamddenol ag y medren nhw, a chyrraedd y creigiau cysgodol, taflodd Alec y baich raff oddi ar ei ysgwyddau ac eisteddodd ar garreg gwastad. Mynydd bach 'wan i gael golwg ar y wlad, meddai ac estyn ei law am y gwydre. Ladies first, meddai Hithe, gan osgoi ei law a chrafangu ochr y graig i sbecian ar y ar y gwastadeddau. O'r fan honno, gallai weld ymylon pellaf y llyn, ac un o simneiau fel y plasty, fel bys yn pwyntio at grib y clogwyn uchel a godai o ge o'i gefn. Trodd y gwydrau a'r eangderau'r wlad, y llwyni a'r corsydd, yn gymysg â'r caeau gleision. Gwelai hefyd nifer o ffyrdd yn gwau trwy'i gilydd ar draws ac ar hyd, Dilynaf rai ohonyn nhw trwy'r gwydre, gan fethu credu fod y fath llonyddwch yn bosib. Ond er ei chwilio, methodd â gweld na char na thractor yn unman! Be weli di? galwodd Dŷ Alec. Gwartheg duon a defaid gwynion ac adar o bob lliw, atebodd yr eraill, ond dim pobl yn unman. Fallai fod hi'n ddiwrnod trip yr Ysgol Sul, awgrymodd y llanc gan ddringo ati i orwedd ar y graig a syllu i'r pellterau. Huw, Joes, Ned! meddai, Be' ti'n weld? gofynnodd Hithe. Beibl mawr, Nain! meddai Alec. Edrychodd yr eneth arno. Wyt ti ddim wedi bwrw dy ben yn erbyn y graig, na wyt ti? gofynnodd. Lle gweli di Feibl? Oedd gen dy Nain di ddim Beibl mawr yn llawn y luniau yr un fath â hyn? Neu hwyrach mai llun o gors anobaith yn nhaith y pererin oedd o? Cyn iddo fynd dim ymhellach yn y gymhariaeth, fe ddaliwyd ei sylw gan fflach yng ngŵr y llwyni coed yn is i lawr na'r llyn. Gallodd guddio'r cyffro o'i lais wrth ofyn i Elen am fenthyg y gwydre, ond pan edrychodd trwydden nhw ar y llwyn, roedd ef ei galon naid wrth weld mai'r heulwen fore ddisglair oedd yn taro'r ffenest car. Car Lagonda, lliw hufen, wedi ei yrru i ganol y llwyn! Roedd Dominws Gamau hefyd ar drywydd y darlun. Wedi cadw'i olwg am ysbaid ar y llwyn a methu gweld unrhyw symudiad nac arwydd o neb byw o gwmpas y lle, rhoddodd y gwydrain ôl i Elen, heb sôn gair wrthi am y car. Gad i ni fynd yn ein blaenau, ond mi gadwn ni at gysgod y creigiau er nad oes yna neb i'w weld wedi codi, meddai. Gyda Rath unwaith eto dros ei ysgwydd ac Elen wrth ei sodle, dewisiodd ei lwybr i fyny'r llechwedd, gan anelu at y clogwyn talgrib a godai o ddŵr y llyn. Wrth iddyn nhw ddringo, fe ddeuai mwy a mwy o'r plas i'r golwg nes eu bod o'r diwedd yn gweld yr holl adeilad. O'r pellter, fe edrychai fel plasty yng Ngwlad y Dyneddon wedi ei godi ar fin y dŵr, gyda ffont gerrig hynafol yn croesi afon i fynd ato. Jiw-e, dyna bert, meddai Elen gan godi'r gwydre at ei llyged. Ond ar yr afon y craffai Alec, gan synnu fo cymaint o lifeiriant ynddi a hithau'n haf mor sych. O ble deua'r holl ddŵr i'r llyn, onid o'r cymyle? Rai fo ryw ffynhonnau yn arllwys eu dyfroedd tan ddaearol iddo, meddyliodd. Weli di rywun o gwmpas y tŷ? gofynnodd. Sdim enaid i'w weld o bwyty'r lle, atebodd Elen. Lle mae'r ddynes honno oedd yn y cwch? Dydi hi rioed yn llechu yng ngwaelod y clogwyn 'ma sy o'n blaenau ni. Fe all fod yna am ddiwrnod cyfan os mae pysgota 'ma i hi, meddai Elen, gan gofio llawer profiad chwerw o orfod aros am Alec pan fyddai hwnnw'n bysgota. Oedd y llechwedd nesaf yn fwy serth na'r un, a ffrin fi'r siarad rhyngddyn nhw wrth ei ddringo. Ond cadwai'r ddau eu golwg ar y plas, bob tro y deuai i'r amlwg rhwng y creigiau. Wedi iddyn nhw gyrraedd crib y clogwyn, a'r holl lyn ond y darn oedd yn union o dan i nhw i'w weld, eisteddodd y ddau ar y glaswellt i gael eu gwent atynt. Yn eu hymyl, yr oedd un goed yn unig wedi ei chamu o'i dechreuad gan y gwynt, a'i changhennau'n ymestyn tua'r dibyn fel petai'n dyheu am y dyfnderoedd. Aeth Alec ati ar ei bedwar gan lusgo'r raff. Beth wyt ti'n ei mofyn ar goeden? holodd Elen, yn ddrwgdybus. Ei gweld hi'n edrych yn debyg i hen wrach yn tynnu melltith dros ddŵr y llyn, ategodd Alec, gan gwên ar ei wyneb. Be' sy'n bod? holodd Hithe, wrth weld wên yn diflannu'n sydyn. Trodd ei phen i edrych i'r cyfeiriad yr edrychai Alec, a gwelodd hi thair ffigr hynod wrth y bont ym mhen pellaf y llyn. Edrych trwy'r gwydre, medd Alec, be ydio? Dyn yn tŷ dynes! Be am rai eiliadau'n ail ganfod y ffocws cywir, ond pan wnaeth, daeth cryndod i'w dwylo. O, mam fach! Fe yw e, Alec! Dominws Gama! Sut gwyddost ti? Achos taw bachan acw ymosododd arna i wrth y bwthyn bore ddoe. Fe ddodws i, y pa-, ddodws y papur hwnnw ar fy nghefn i. Anghofia i, mono fe tra byddai byw. Na hydia am bore ddo, be mae'n neud rwan? ydi'r cwestiwn. Drycha, hogan, drycha! I Alec, o edrych arno o'i gefn a hynny â llygad noethion, fe edrychai fel petai'n anelu gwn at y plas. Ond gwelai Elen yna amgenach trwy gymorth y gwydre. Wyddes di beth mae'n neud? Mae'n tynnu llun y lle! Yn cwato tu ôl i'r bont ac atyni'n llun y plas. Beth oedd moyn llun, medde ti? Cadw dy golwg arno fo, a mi a finna i chwilio am y cwch hwnnw aeth o'r golwg i lawr tu ôl i'r clogwyn 'ma. Gan gropyn ar ei bedwar, aeth at y dibyn i edrych am y cwch. Hynny a welodd oedd y graig yn bolio allan o dan o dano a'r dŵr du o dan honno. Ond dim golwg na chwch na physgotwr. Ond ni fu llygad craff y Prentice Detective fawr o dro cyn sylwi ar y crychni ar wyneb y dŵr tywyll yn union oddi tano. Er bod gweddill y llyn mor llyfn a gwydr, roedd dŵr yn llifo iddo o waelod y clogwyn. Fel roedd wedi amau wrth weld y cwch yn anelu mor union am y gornel yma, fe wyddai heb ddim amheuaeth bellach fod yna yma ogof, ac mai o honno y deuai'r cyflenwad o ddŵr a lifai o'r llyn y pen arall. Tra roedd wrthi'n llongyfarch ei hun am am fod yn ddigon peniog i ddod ar raff, clywodd Elen yn galw, Alec! Mae rhywun yn y plas! Fe welis i wyneb yn y ffenest cos yn y to! Wyneb merch, rwy'n siŵr! Be oedd hi'n neud? Welodd hi'r boi o'n tynnu lluniau? Dim ond cip arna ges ges i. Mae'r bachan camera wedi diflannu yn y llwyn, Codco! atebodd Elen. Wedi moment o betruster, i ystyried a arhosai am garu Tryfan cyn symud ymhellach. Penderfynodd mai gorau po gyntaf yr ai i lawr i gael golwg iawn ar y gornel yma o'r llyn. Tyrd i fyny yma, ond cadw dy ben i lawr rhag ofn eu bod nhw'n gwylio trwy'r ffenest, meddai, gan fynd ati'n ddi-oed i glymu pen y raff am fôn y dderwen gam. Be ti'n geisio wneud? Bachan, ti'm yn meddwl mynd lawr y raff 'ma, wyt ti? gonodd yr eneth wedi cyrraedd ato. Paid â phryderu, siwgwr, mi ydw i fel mwnci ar raff, wsti, atebodd yntau ar ei fod eisioes yn ymgodymu yn ei feddwl â'r broblem a fyddai'n ei wynebu pan gyrhaeddai'r lle a boli â'r graig. Rwyt ti'n ddigon o fwnci heb i ti gael raff, gwyboi, atebodd Elen. Rhywbeth wyt ti'n meddwl wna i tra byddi di'n chwarae triciau lawr fan'na? Ni gei di aros yma. Os gweli di rywun yn dŵad, rho bloc ar y raff i'm rhybuddio i, atebodd Alec yn gyfrwys. Mae gobaith 'da ti, dywedodd Hithe ar unwaith. Pa mor gryf yw'r pren bach 'ma? Pam wyt ti'n gofyn? holodd Alec yn ddiniwed. Achos mod i'n dod ati, dyna ti pam. Paid â meddwl mod i'n aros 'ma'n hŷn, wrth fy hunen, good boy, a domen o sgam ambwyti'r lle. Elin Parry, meddai Alec yn wen o glust i glust, mi wyt ti'n werth y byd. Yldi. Mi a' i lawr i fancw lle mae'r graig yn taflu allan i mi gael gweld os 'na rywle y gallwn ni sefyll arno. Wedyn, mi a' ni ymlaen o fanno. Ocê, pishyn? gorweddodd Elen ar y llawr ac edrychodd dros y diben. Llamodd ei chalon i'w gwddf wrth weld y dyfnder a'r dŵr du yn y gwaelod. Llyncodd ei phoeri cyn cydsynio. Ocê, meddai. Ond be' 'set ti'n cwmpo neu'n ffeili dod yn ôl, beth na'i wedyn? Dos i'r groesffordd i aros am garu, a dwed dy bader ar hyd y ffordd yno, taflodd y llanc, gan daflu'r raff dros y frig y clogwyn, Yna, heb y trysor dim, trodd ei gefn at y dyfnder, cyrraedd yn y raff a'i ddwy law a diflannodd dros y dibyn. Digwyddodd mor sydyn nes mynd â gwynt yr eneth. Pan grafangodd yr ymyl a'i weld hanner y ffordd i lawr y graig, ni alla i lai na chytuno a'i ymffrost e fod e fel mwnci ar raff. Mewn ychydig o funudau aeth o'i olwg eto ac arosodd hithau am arwydd i'w ddilyn. Fe ddaeth ynghynt nag y disgwylai, A dechreuodd ei chalon hithau gyflymu. Rhoddodd blwc neu ddau i Raff i ddweud wrtho'i bod hi'n cychwyn, ac yna trodd hi am ei choes ac am arddwrn ei llaw dde. Cerddodd wisg ei chefn at y dibyn a'i gollwng ei hun drosto a'i gwynt yn ei dwrn. Fesul modfedd yr aeth hi lawr, gyda'i dannedd wedi ei gwasgu'n dynn rhag iddi weiddi, a'i llyged wedi ei hoelio ar y graig o'i blaen rhag iddi weld y codwm a'i arhosai pe ddigwyddai lithro. ond cyrhaeddodd yr ail ddiben yn fuan, a theimlai'r panig yn codi drosti wrth iddi feddwl am grogi uwch y gwagle. Yr un funud, clywodd lais Alec yn fendigedig o agos iddo ati. Darogan! meddai. Ti'n werth y byd, pishyn. Gollwng dy hun i lawr yr aff, mae 'na silff lydan yn fan hyn. Daeth gollyngdod fel ton drosti wrth glywed y geiriau cyfarwydd. Llithrodd ar hyd y raff ac i freichiau'r llall, a'i hofnau i gyd wedi gadael, Roedd y llanc mor gartrefol ar ochr y graig ag yr oedd ar risiau i'r swyddfa. Edrychodd yn syn arno. Fuost ti ryw dro ofn rhywbeth? gofynnodd. Wyt ti'n gwybod beth yw ofn? Gwn yn iawn. Hwnnw ydi'r boi a yrrodd fy ngalon i mewn ôl i, wrth i mi ddwad dros y brig 'na rwan, meddai ynte. Cydian fy mraich i ac edrych i lawr. Mi fyddi di'n iawn we- wedi i ti weld lle rydyn ni. Roedd y silff yn un weddol lydan a'r graig yn goleddfu'n gysurus o'r fan honno i'r dŵr. Gorweddai Raff arni, a'i blân ar wyneb y llyn yn cael ei dynnu gan rediad y dŵr nes ei bod hi'n edrych fel llysewen aflonydd. Ti draw i fan 'yn i ti gael gweld pam, meddai Alec, a'i harwain wrth ei fraich i gornel y silff. Ac yno, yn pwyntio i lawr, Ogof, meddai Elen. Ac afon yn dŵad ohoni! ychwanegodd yntau. Os licet ti garcudyn fan hyn i weld i mewn iddi, mi gait weld cwch wedi chlymu wrth ei cheg hi. Beth am y fenyw yn y bad? Am honno mae'n rhaid i ni chwilio nesa, dywedodd Alec. Beth? Mae yna twll tywyll 'na? Dyw e ddim yn fwy tywyll i ni nag ydioedd i hi. A fallai mai yn fan'na mae'r darlun, lle caen nhw well lle i'w guddio fo. Edrychodd Elen arno am funud heb ddweud dim, pe beta'n ystyried y cynllun. Beth am Mister Tryfan? gofynnodd yn sydyn. Ffordd ydyn ni'n mynd i gwrdd ag e nawr? gwelodd Alec yn glên arni. Mae'r ateb yn syml, siwgwr, I gyfarfod o ar y groesffordd a llygad yr haul yn saff yn ein dwylo ni. Ond ffordd awn ni o fan hyn? gofynnodd yr eneth, gan daflu golwg ddrychinedig i fyny'r clogwyn. Allwn ni byth ddringo'r holl ffordd nôl. Pa ddringo fydd eisiau'r cwch cw wrth y law? oedd ateb parod y llall. Mi drynwn i Raff i'r gongol yma, a mi a' i lawr yn gynta, os gwela i ei bod hi'n iawn 'ma, mi gei di the dod wedyn. Ocê, Pishyn? Er ei bod hi ymhell o deimlo'n hapus ynghylch y trefniant, cytunodd Elen, gan na welai'r un ffordd arall amdani. Ymhen pum munud, roedd y ddau yn sefyll wrth geg yr ogof, y naill yn gorfoleddu yn ei orches a'r llall yn grynedig ac ansicr. Elen Parry, meddai Alec, ond cyn iddo fynd air ymhellach, rhoddodd yr eneth ei llaw ar ei geg. Paid â gwastraffu'r anadl! Fe wn i beth wyt ti'n mynd i ddweud, dweud mod i'n werth y byd achos mod i'n ddigon twp i wrando arnot ti. Ti'n iawn. Fi yw'r eneth dwpa yng Nghymru, ond beth yw'r cam nesaf? Dilyn fi ar hyd y llwybr 'na sy wedi naddu o'r graig uwchben y dŵr, all hi ddim bod yn un hir iawn. Na, all wrth gwrs, dim ond i grombil y mynydd mae'n mynd, ondife? Er hynny, fe diflano- dilynodd i'r tywyllwch.